nang he mi ṭhat lonak rumro, mi chambaunak rumro na ka hmuh. Ma zong ma ti tiang tiang zong cu ka si lo cu. Nangmah nih pei mi mi zoh ning in rak ka zoh nak tu ruang zoh mis ku cu mi hmuh ding pak in kan hmuh mi hmuh ning pak ka chim mi sa ko cu cu zeidah na duh hoi lo nu pawl hi cu na ṭap ma hin chun ni tlak ṭap nan duh ihno ihno

Kai man deng na ti. Minute panga na ti ah nazi pakhat pahnih na rau. Nu pawl hi cu na tap ma hen chun ni tlak tap nan du. Ihno ihno. Oh ka di cang le he. Kan pa ka thil te ka ram ma tu ni ka hruk ding mi rak za ta man. Ừ, nai rem tuk. Nai rem tuk ko. Hrawkhrol ning hi zoh zong zoh lo pin. Nang zoh zoh na hau ti lo cu nifatin kan hmuh peng in si ko. Na thil hruk zong ni chiar te ka hmuh peng ko. Nai dawh la ti cu ka hngalh ko. Marong khan rak zoom ko. Nai dawh ko. Nai dawh. Nifatin na ka hmuh ning hi aa lo ta lo cu. Tuni cu biaknak an kal hnik cu kan i pum hnik cu. Biaknak han cun kan theih bal lomi hna ni pum le chaw a leang mi hna kha tampi a dipum le chaw mah lawng su lo ram dang hna rak tung mi hna kha ni pum ve le natin dah kan hmuh ning timi ka thil he ka rem la rem lo le natin dah mi nih kan hmuh ning timi kha nangmah kha kan hal mi si chaw mi dang mit in ken rak ka zoh chun han ya min thil he Na nuak lio na thil kha si lo maw? Si. Hoi. Na nuak lio tluk in si ti lo. Na nuak lio tluk in na tok zom ti lo. Na tok a zu tuk cang. Din na pang na po zom hi. Ai thei tuk ni he. Din na ban por ni le ngan le ngan lo in. Na liang le na zak ni nang kin ni an ri tuk. Sis kho lo. Mi chu. Nai rem lo tuk. Ha tluk rem lo chu. Sis kho lo kha vai thleng. nang he mi ṭhat lonak rumro, mi chambaunak rumro na ka hmuh. Na zong na ti tiangtiang zong cu ka si lo cu. Nangmah nih pei mi mi zoh ning in rak zoh nak tu kan zoh mi cu mi hmuh ding bak in kan hmuh mi hmuh ning bak ka chim mi sa ko. Cu cu zeidah na duh hai lo? Mi nih a kan zoh zong ma ti tiangtiang cu ka si ve lo cu. Ah, nang hrim he mi ṭhat lonak ka ṭhat lonak rumro na ka zoh sa ko. Ka nungak lio vial ah cun spansa angki fual pi kaa hrum ha na rem tuk na dawh tuk na ka te ko cu ta. atu vial cun na ṭawk e na te na paw na paang e na liang e na ban e na ka te na ti cun zeitindah co si ti na ka tuah dotnak mit te na ka zoh ve tuah donnak mit ma zoh si ti na ka tuah okay wow kan nu nai dawh ning le nai rem ning cu van mi pakin sa ko kan nu Nai rem kho tuk. Atu bia in kal ah cun mu mi vialte nih hin nangmah lawng bakhe an zoh la nangmah lawng bakhe an ngiat le nangmah lawng bakhe mu an an cuanh hrimhrim la mah tluk bang cun nei do kan nu nei do tuk. Na holh khawh ning le na biathiam te le na vel hle thiam te he na vel hle he i zum ding ah khin a uarmi man han rel Nutung le patung kan si cang he. Nangmah nih he rak ka zah ve law, nangmah nih mi hmuh ning te ka sining he rak ka zah ve law, rak ka chim ve hnik. Caan zong kan ngei ti lo. Kum kal hau cang. Ra hawh. Mi zei si? Thlalang. Bit na ngei ko lo maw? Ngei. Khuan hu ma? Hu. Ka hmu rok pe ka. Nangmah nangmah tha te fiang te na hmu kho ma?